Atu ka rak phaknak hi Lunglei Mizoram ah a si. Lunglei ah hin Mizoram ah hin phak ka duh taktaknak le kal ka duh taktaknak hmun a si. Le ka kal kho bal lo le nihin ah hin hika hin sanga ni ceu se ni hi mah nihin ah ka zul. Le atu ka kalnak hi Mizoram Lunglei khua ah Burma lei kanmah lei mi kan thih lo kan thih tik le kan loh tikah kan i vuinak thlan ah hin kal kai tim. Cucu phak ka duh taktaknak a si. Hlan lio ahcun kan thih le kan loh tikah anmah Mizo ram a neitu hna sinah hin i vui khawh a si lo i a dang tiah hin thla nan kan serpiak cu thlan cu amin kha zeitindah na ti kha riang vaite thlan mual riang vaite thlan mual ti si i riang vaite ti cu a vak vai mi thlan ti a si le hi ka hin ka hnulei ummi hi ni ceu a si ani hi dongva khuami a si le mizoram lunglei ah hin a umnak caan a sau ngai cang Le atu hi sa kum zeizah hrawng dan um cang ha Mizoram ah hin kul le ruk. Wow, kum kul le kum ruk bak Mizoram ah khua sami si cang. Le kan ni kan ram cu uh, Burma ram cu ram harsa si tikah kan pa le hna Mizoram ah an rak ra i an i hlawhfa Thing an phur, thing an at, lung an la, mi ek inn le mi ek khur caw an i hlawh. Cu tikah an zawt an fah le thih lo an ton tikah khan harsatnak tampi an ton. Le hika hin ha hlan lio i harsatnak an rak ton ningcang kong pawl zong kha biaruahnak tawite zong ka van neih chih te lai. Le atu hi riang vaite thlan timi hi kal kan i tim i a hmun kan pha deuh rih lo le cucu tlawmpal ah hmun ah kan va kal la Actually, alam ko dito. Realistic.
Alam ko. motor accident ni um le hi motor an rak phut lio pi si
hi ka zone hi kan kal timnak cu si le cycle he bike he a kal kho ti lo lam he a mim dih le khika kan chak ah khin riang vai te thlan cu a si le sang hmai ah kal la le riang vai te thlan kanmah laimi kan i vuinak pawl thlan ah a si. Le Laimi lungphun le lungdonh tete pawl an catialmi zeitik kum ah dah an rak thih, zeitik kum ah dah an rak vui hna timi pawl kha kan va zoh lai. Atu hi a hmun kan phak bak si. Le hika hin kan van hmuh hmasa bikmi hi Oh, hitte hi kan tuah piak i lungdonh zong um lo. Ah, tha te cun an tuah piak ko nain catial zong zeihman um lo hi te. Kanmah chan tu lambat ten hna kan til di na ten. Mun khat amo ti nan chia di isi nga. Nai.
Mun khat chia di ha. Nim.
A bu a ngai chang hi tehte. Kan i phing nak cu a lang lo na khi si ka te khi si ka chak le khi si. Eh ka chak le khin mo.
Cun lam kha tu an i tim tia khan ruk kha a la kho lo mi chu. Ti ka hin kum di na. Hmm. Ka hin a la kho lo mi chu an min to an kil di. Oh. Le ma hi in he i din nak phun.

Laimi kan i vuinak an se a bua dih cang. Ta hin zeizong hmuh khawh si lo lungdawnh pawl lungphun pawl lungcitial pawl kalai rawh nak eh
Mah nu ta mah hi zon ke si hi mah hi kala ro nak ton ka si so hi ka cha kin in a kan sak ke hmm din nak ti ta na kan che pe ti kung ma sak he tang te hin kan phu ka si ka ka tang te hin kan phu ma oh
ka hin John William hospital innka te pei an ser hi. Hmuh ka hmuh cang te. A bua tuk e. Hika le ah. A kawl bak in kawl hau. Kakin lungcatial
Wow, ni ruak alak lo mi pol. Hi ka tlang e kan phum mi. Hmm. Chung le khat nei lo mi ruak alak lo mi po ru ru vial te kha ka la ke ka kan phum. Mun khat adan phum din ha te. Ma hi.
Oh. Minu som nga len kan sina ten Somli paruk long tang adang cu an lak. Oh.
Khoi riang at chungtla riang vai Riang vai than mual in aphum mi te. um aphum te. An phum te, aphum te.
Hmm. Riang vai te than mual i kan phum te. Thang thang ngaya Thangai ya.

Cun
Lal Awnga hi kanmah Laimi te a si ko ko zong hi. Cun Lian Thang zong hi kanmah Laimi Thantlang peng Hmawngtlang khua a si. Lian Thang te.
Aw, cun Ze Awnga hi Lai holh bak te holh a si zung ah zat hi cu kan umpi mi si hi. Na nul chim, na pa chim, a chim tuk bak lo. Na khua zong si kan tu lo mi si. Lai holh te bak in Ze Awnga hi a khua min le a pa min a pa min zong chim bak chim ko na ten hmm nu thi zai e chim kan te du lo hi o ma ti cho a zeitik rong da a thi nga
thong ni paruk khong hang si ro te a o a thi ni cha to zer khin led zunga khin um di lai cha hmm chun lai mi o lai mi lai mi na thei mi por ka van Zo a thei lo.
Tu lianthang te pawl hi te pawl je onga te pawl cu keimah nih zung ah ta ka hal piak ngop ten si. An thih lio ah te.
Cun hi ka thei lo. Cun van hi van lian hi loklung khua thing anak ka sin thim si. Nang ma si zong hi ka hal piak mi si. Vui nak ding ah te. Luang thang zong hi than tlang peng thang zang khua. Eh.
Thangzang khua mino ngwa si zeitindah a thih ning si zatnak i thi ko thi nga mi si oh la hlei thong si ka thei ko na te ma kha khu ka amit ka thei ki lo tu hi tu tiang hmm ma min ta zong hi ka thei ko ma hi a khu ka phil chang ham zam zong hi ha kha si oh lungpang i tlai thim si ham zam hi hmm Hihi ahodah si ka thei ti lo. Cu mah hi an min cu an theihmi hna hi mm. te a ruak ti kan lakmi hna an min lawng theihmi hna si cu an khua theih lo in hna um. Mm.
Cun ukmang khika lei khi nal nun nal nun nal nun ukma zong hi electric veng a thimi si mah hi a khua ka philh cang. Mm. Ukmang khite

thong a thasarih tak nu a rak chuak ka nau pa zeitindah nan phum maw kan ti kan phum ka ti zeitindah thih ka ti meithal an kah ti hmm. asinain anmah nih laisarol nih cun khama tlai khama tlak na thi ti report ahcun um hi
velo an an riantuan nak an pupa nih meithal rak kah bi chi tangkan pe du lo meithal akan o akan vet akan timi kan tli ti upa sa thong in rak chu nuwa kan thei mi si ma he an man cun khama tlan rak ti

Ka philh sual lo ahcun ramtho si rua ka ti ko. Hramkap thang ti ma si. Hramkap thang ka khuai siah mi oh ka theih ko cu a min ka philh hoi cu hramkap thang hi ka theih tuk mi si cu a. A khuai ka philh le hramkap thang hi. Hram cung zong hi ci in mah zong hi keimah nih sizung kum pi mi si. Lal Nun Mawi hi Falam le misi ah a khur ka phit ee. Khur phit cang hna. Lal Hing Thang i zong hi a khur ka phit cang. Hmm. Zo Han Kisuka a khur ka vun thi, zo ka theih mis ko. Hmm. Ui kan mah in ni ruak chim si maw ta le hi. Mah in ni ruak chim kawl pa nat chong a. Eh eh eh zelo nam myong pa kha Nan te. myong pa kha si maw ta le. Mong ta le.
Oh. Oh.
Ehe amin kan thei lo lian na poi lian nan timi si le ra si wanga mi nih an tha mi thiam thiam si. nuva nih an thah le anmah nuva thiamthiam nih zarhkhat nu a ruah kan char i police an tleih hna lianna ti se poi lianna ti an le a min zong kan ti ngai na kan thele a khua kan thele poi lianna ti kan thele aksi mai ờ a chung khat zong pe tlei dang thei ti lo ti lo ờ hmm
sang lian thang a eh am sang lian thang a khu khu zem si oi ka vun phil chu a mong tlang pa has ko ru ti a sang lian thang he Motor mong ton pass ko ruk ti. Mung nga zong hi ka theih ko eh tedim le mi an khua ka thei hna lo. Ah ka ruak lak mi tam ngai chang. Kan theih mi eh lak mi tam ngai chang. Kan mah ti kan phum mi eh mong te pol kap lui te pol JC te pol tuang boi le sang te pol lak di chang hna chu falam le pol zong tam ngai ka theih mi an um ti lo. an lak dih pah hna oh cucu khua le an phot hna a la lomi tu hi hi ka lomi hi hi an si oh hmun khat an chiah hna hmun khat a kat an chiah hna oh oh sirim lakmi hi tam ngai som nga le som ruk deng kan si chang matin tu atu som li paruk hmm
uh, kan ma lai mi an tam ngai ka hui te tam tam o adang he vai

Mawngtali he velawa hika hen an rak vui chih ve.
Theih cu ka theih ko hna hi a thimi te ngai.
Mawngtali hi cu kawl bak sila nangmah sinah maw a tuan Tuan lo. midang thing a pui tang kan pe kha kan in na ngah kan in ngah na kha a zo le thi a rat ta kan a zo ring nang chang mm oh hi ka hin a tlakro special in pen tu piak hi te mm tha te nan tu piak hun khat da he lak du zonga a ruak an ruh lak duh zongah theih khawh si ti la lo thong hnih le kul le thuma khat cozah nih ala duhmi cu tukum chuan lak ding order chuak cang maka kan that dih chiu cang thai i maka ai lak ti lo mi chu ngah ti lo ai thei ti la lo chu te nu sam ka hmm ne UDNPA an kan phi piak hmm Ka he bua dih cang le pawngkam zong hi a kawl bang kan va kawl. Hin ah an kan zultu a ka zultu Ni Ceu Mizoram ah amah nih hin Laimi minung tampi kan ruak an kan fim hlawm tu a si. Hlan lio ah Laimi Mizoram ah harnak tongmi zong amah nihin a bawmhchanh hna a ti kawh tawk in a ti piak hna cun thlan lei zongah i vuinak kongah hin harnak tampi an tong le hi pawl zong hin amah nihin ṭuanvo tampi a lak piak hna si kan i lawm taktak si kan van kalnak hi lam in lam thar an cawhnak si a chaklei ah si a bua taktak le hika hin pu ni ceu nih Mah hi tlawmpalte bia van hal le van ruah ka duhmi um. Cucu hlanlio ah aa, kan ram aa, Burma leimi hika hi Mizoram ah an thih tikah zeitluk in dah harnak an ton timi pawl hi zeitindah nan i tawlrel ning, aa, an i tawlrel ning mu, nan tawlrel hna ning pawl hi tlawmpal van kan chim ta tuah law aa, thi lo nan ton caan ah YMA siseh, hika i upa pawl nih zei bantuk in dah nan ti hnga, vuinak kong harnak nan tonnak kong hmuh ve an lio ah cun kanmah ka chaklei cu anmah thlan mo vui hi kan sian dong hrimhrim i reng vai te thlan mo hi a kan pek mi si ko kan ton tik ah cun hika lawng te hi khuachung hlang mi kan si ah hika kan pum dih ko amah belte cu saupi ai ti kat ten har ngi chimi cu anmah nih an phum ve ko hna i anei lo mi tete cu ka hin phum per si ko tu thong hnih le
Thong hnih le hlei nga hlei ruk tiang cu kan i phum rul tiah. Mats cu anmah zeitlatilah nan thih lo nan ton tikah khin anmah nih ruak fim hlawm te ko khi an in bawm hna maw thlan khur cawh Kai bawm hlah bawm hlah kanmah tein kan cawh kanmah tein ruk zong kan i fim hlawm
cu inn hlang i ummi khi cu anmah inn ah khan tete ruk vui si ko i inn hlangmi nei lomi Zeihmanh i dum cu kanmah Hakha Fellowship ah hin minung pariat khua kan dipi hna. Mah pariat zong hi hika kan vui hna. An khuazei khuazei an si zongah Mah cu minung pariat cu aa chungkhat savo nei lomi nei lomi ilhan man ilhan zong hlang lomi chungkhar khat nei lomi mah kha biak in Fellowship biak hin minung pariat kan khua kan dei ti hna. Mah cu fellowship cu khika lunglei in mi Laimi vialte Laimi vialte si ko in kanmah Hakha lei deuh kan si.
le Falam lei cu an mah te an nei ve ti na Falam lei cu an nei ve ko na an biak in ruk si khan si lo ni cu.
Eh atu cu fellowship ah khan minung pariat kha ruak nan hum hna ti nak se la te fellowship biak in minung pariat khua kan dei pi chang hna. keimah ka theih tuk ahcun ka theih ning ahcun
sirim na hika hin lam cam van cawh cang le an hrawh dih cang e atu hnu ah hin cun i vui um ti lem lo tinak mo sila hika lei hin harsat na pakhat khat tu vi chim chim si ko lai tu zong ah hin hi ka hin han pakhat te thar mi te um hi an min an ṭial lo le a thihmi zong an ṭial lo i an rak vui cang le mah hi kan thei lo i khuazah si khuazei mi dah si tiong kan thei lo i a kan pekmi cu hika hika vialte hong hi hika hin pakhat khat lo cun an vui ṭhan te lai tiah a kan pekmi si ṭhiamṭhiam hika ram hi anmah le Laimi ca cun a kan pek mi si ṭhiamṭhiam hika le hi Oh, eh, Laimi hramhrim ah i finak. kala pawl kha kan i sura pawl kha an ei rom sa a rawk in rawk me khak

Hika i Lunglei ummi Lunglemnu Fellowship nih tangrin kan tuah ton hihi kum khat voikhat man kum khat voikhat kan tuah ton hi atu kum hi zeihmanh thong tum lomi kan upa le pa CWDO an um le hika le na hmaan la te ha mo kum hi ma zong ne ka vun chip tu hna lai nizan khan meeting na te ke thei ti lo ka kal lo i athat arema chun ni khat tu tangrin thọ hang hi nim tuk sang hi ko le kol chom peng hang chang hi
la hika i vui nak Atu chan ah hin bianaah tuchan kan ti ah hi thawnghi kum kul hrawng in hika pinlei ah hin ai vui men um tuk ti lo tinak um tuk ti lo thawnghi kum kul hi kan a vui mi ka thei thei lo khuachung anmah mizo thlan mizo thlan le tu ya khin vui ko tami khu thlan nan ti ve le kan sit pa chang hi tu hi hika le tu kan vui ti lo Raltlang zong thini zong an tam hna tat i kale pakhat hmanh kan vit ti hna lo. Anmah thanmu te ah kan vit lo cang hna.
Zeitik kum hrawng dah hi hi an in pek hna? Zeitik kum hrawng dah nan rak i vui masat cemnak he zeitik kum hrawng dah si hnga? Kan vui masat cem hi, oh, thong hi kum khat thong khan khan si da thong hnih kum thong hnih kum mm. pakhat ka dingfui cang lima ka theih ning cun ah hi ka le lungpui cang thong hnih kum ka dingfui cang no oh
sikam sikam ah kan ni lom tak se ne hi ka hin ah kan ma laimi Ruak a la lomi kha tampi an um rih. Lehkha pawl zong kha hmunkhat te a chiahpiak dih hna, ṭha tein an tuahpiak hna ti kha a donghnak van chim ka duh. Kan i lawm tak si.